Әйе, бер нәрсә авырлык килә икән, яки ниндидер бер э, юклык килә икән, яки авыру, яки берәр нинди Аллаһның сынавы килә икән, әйе, бер нәрсә дә эшләмичә тик кенә утыру, бу инде сабыр итү дигән дөрес аңламау бар. Әмма ләкин дөреслектә сабыр итү ул нәрсә? Сабыр итү, әгәр дә без аны э, эченә кереп аңларга тырышсак, иң беренче рәттә сабыр итү авыр вакытмы, ул рәхәт вакытмы, әйе, сынау вакытымы, Иң беренче чиратта Аллаһ Субхана Тәгаләдән икәнлеген күңелеңдә аңлау һәм инану. Ягъни һәрбер килгән, тормышыңда һәрбер мизгел, һәрбер нигъмәт, һәрбер булган әйбер Аллаһтан узмый, Аллаһның тәкъдиреннән, Аллаһның хикмәтеннән, Аллаһның әмереннән узып бер әйбер дә эшләнми һәм һәрбарча килгән әйбер сиңа Аллаһтан икәнлегенә инанып күңелебезгә салып кую. Ягъни, әгәр дә безгә берәр нинди авырлык килә икән, әйе, сүгә башламыйк, әйе, Алла Субхана Тәгаләне, динне, үзебезне, башкаларны, әйе, без үзебезгә әйтик, әйе, Алла Субхана Тәгалә, бу минем инде тәкъдирем, бу миңа лаеклы, тиешле һәм инде шушы әйбер булырга тиеш булган дип, күңелебездә иң беренче чиратта һәрбарча әйбернең Аллаһтан икәнлеген кабул итү. Бу сабырлыкның иң беренче баскычы дип әйтик. Һәм инде икенчесе шушы Аллаһтан икәнлеген аңлаганнан соң, Аллаһтан икәнлеген белгәннән соң, инде син дөрес кәсебен эзләргә тырышу. Менә монда да инде э, сабыр итү, дөрес сабыр итү инде шушы юл белән булырга тиеш. Әй Аллаһ Субхәтә әгәр дә сиңа ниндидер булса авыру биргән икән, әй кабул ит Аллаһтан икәнлеген. Әйе, син аны әйт Аллаһтан узып бер әйбер дә булмас. Һәм инде Аллаһ Тәгалә биргән икән, алучы да икән дип, һәм кәсебен кыла башлый. Кәсебен кылу ул нәрсә? Әйе, син табибка бар. Әйе, сора. Аллаһтан сора да, табибка барып киңәш сора. Әйе, мин шушы авыруымнан, әйе, нәрсә эшлим, нинди дару алыйк? Шулай бит, чорлы, киңәш алу кирәк. Яки дә булмаса, үзебез дә, гади генә әйткәндә, шушы шифалану юлын эзлик һәм инде шуңа омтылыйк. Менә бу инде э, гади генә ике әйбер, әмма ләкин инде без аңлап китәргә тиеш. Ягъни сабыр итү ул, ягъни ниндидер бер авырлык вакытында тик тору, ягъни гамәлсез э, бер нәрсә эшләмәү түгел, киресенчә, әй Аллаһтан икәнлеген аңлап белеп, әйе зарланмыйча, канәгать булып кабул итеп аны, әйе дөрес итеп кәсебен калу. Һәм инде нәтиҗәдә Аллаһка тәвәккәлләү. Ягъни без тәвәккәлләйбез, әлхәмдүлилләһ, Аллаһ бирде, әйе, кәсебен кылдык, мәсәлән, малга ихтыяҗыбыз бар икән, эшкә бардык, эштән кайттык, әйе, әмма ләкин бирүчесен, инде без ризыкны Аллаһка тәвәккәлләйбез, әйе, Аллаһ Субхана ва Тәгалә син шифасын, син җиңеллеген бирүче дип, инде Аллаһка тапшырабыз. Шуңа күрә Аллаһ Субхана ва Тәгалә һәрбарчабызга да шушы сабырлык сыйфатына ия булырга насыйп әйләсен. Чыннан да, сабыр итүчеләрне күрәбез,